Pan ddaeth y cynnig i'r ysgol o anfon un o'r gweinyddysau ar gwrs sabathol gloi fy iaith yn Llambed, nid, um, os o'n i'n mynd i anfon unrhyw un, oedd y broblem, ond Pwy yn mynd i anfon achos oedd cymaint o ddiddordeb dy fi'n yr ysgol um, gyda'r Gwynedd Ese wir wir am ddatblygu sgiliau ieithyddol fel bod nhw'n gallu helpu'r athrawon ar lawr y dosbarth gymaint a phosib. Dwi'n credu bod um, y cwrs yn apelio oherwydd mae'n fwy na cwrs un, un diwrnod, lle mae'n dis, disgwyl i'r Gweinyddesau gymryd y cyfan mewn a mynd syth nôl i'r dosbarth a gweithredu. Dwi'n teimlo bod um, strwythyr y cwrs, lle mae yna wythnos um, uh, o, o weithgareddau di-dor a wedyn cyfres o ddiwrnodau yn wythnosol yn fformat gwych er mwyn um, gwreiddio sgiliau yn gweinyddesau ni. Ac mwy na hynny, um, codi hyder, Dwi'n credu bod yr um, agwedd yna, o'r cwrs, yn caniatau um, i'r elfen fyfyriol a gwell, uh, gwelliant parhaus i ddatblygu o fewn y gwyneddesau. Oedd lefel iaith Debbie yn dda i ddechrau, ond ni'n teimlo bod y cwrs yma yn mynd i roi'r hyder ychwanegol na iddi i wybod, ydw, dwi yn adnabod y patrymau iaith yn gywir, a dwi'n teimlo'n ddigon o hyderus i gymryd grŵp bach ac i ddrilio nhw, sef yn gwmws be sy angen ar y plant meithrin derbyn blwyddyn un, wel plant y cyfnod sylfaen yn ei chyfanrwydd mewn gwirionedd. Pan ddychwelodd Debbie ar ôl yr wythnos 'na, wythnos dwys yn Llambed, yr unig gair allwn i ddefnyddio oedd ath hi nôl yn fwrlwm i gyd, oedd hi'n mynd 'o cartre ma' raid ti weld y syniade 'ma dwi 'di gweld' a Nid yn unig bod hi'n rhan unna gyda fi a'r athrawes ddosbarth, ond o'n i hefyd yn clywed y sgyrsiau yn digwydd rhwng hi a'r gweinyddysau eraill. Um, wedi hi'n dod â rhywbeth i gynnig i'r plat os licwch chi yn y cyfarfodydd cynllunio. A dwi bendant yn gweld, nid yn unig o ran hyder a beth oedd ganddi i gynnig, ond mae yna effaith bosdif wedi bod ar ddatblygiad y disgyblion sydd wedi bod yn ei gofal hi. Mae'r athrawes ddosbarth wedi um, rhoi cyfrifoldeb iddi hi um, i ddatblygu gwahanol batrymau a mae hwnna wir, wir wedi um, dylanwadu ar, ar y plant. Y gobeith i ni yw bod um, arferion mae Debbie wedi datblygu yn gallu cael ei um, rheadru uh, rhwng y gwirnyddysau arall hefyd. Mae e'n codi y hyder yn yn gwyn- gweinyddesau ni, nid yn unig yn y nod, sef i, i wella'u sgiliau iaith nhw, ond hefyd mewn strategaethau addysgu cyffredinol. Mae e'n rhoi, um, maen nhw wedi cael um, darpariaeth safonol ac felly yn teimlo bod nhw werth chweil a bod ni'n gwerthorogi mewn mewnbwn nhw ar lawr y dosbarth ac felly dwi'n teimlo bod yr cod- codi'r hyder 'na yn yn 'u cymell nhw i berfformio'n well ar lawr y dosbarth.